Milletimiz çoq güzel millet. Maqsadımız, yaş nesilimizge folklornı ögretmek, olarğa tafsilâtlıca aytmaq, ana tili til müitini qurtarır.

Biz başta Çerni filmde çalıştıq, soñ bir yıl keçken soñ İsmailge qasabasında başlanğıç mektep filialı açıldı. Anda dört yıl çalıştıq, rus tilinde dersler alıp baraydıq. Soñ müdirimiz keldi, ayttı, mına Bizge birinci milliy mektep, milliy sınıf açmaq kerek, dedi. Men ayttım, a ya tut pri çöm? O ayta, a vı otkroyete, i roditeli k vam pridut. Men ayttım, ya da Rimma Aleksandrovna, kak ya budu otkrovat tatarskiy klass, pust idut krımskiy tatar, ya ne znay yızık. Ay, nu ya ponimayu, dep ayttım. Yoq, siz açsañız, ana-babalar o sınıfqa öz balalarını berecek, dedi. Aynı bardıq, Aqmescitte kurslar keçtik. Daa keldi andan quatorlar, siz ne etip, nasıl etip bu sınıfnı açacaqsız, dedi.

Kelçip aldıq. Öyleydi, birinci milliy sınıf açıldı Kizlevde, İsmailbey qasabasında. Soñ bir yıl keçken soñ daa bir sınıf açıldı, milliy sınıfı. Ondan soñ eki sınıf açqan soñ bizde milliy mektep, on sekizinci milliy mektep açıldı. Ana özüniñ proyektini qorçaladı. Ğaniyeva İlnara, mına ocası, bu bizim müdirimiz. İlnara birinci yerni qazandı Moskvada. A bu qız çıqımız yaqında keldi, İsmira, ocası Boyarsnaya Venera Abdullaevna. O da barıp dördünci sınıf talebesi Moskvada öz işini qorçaladı, proyektini qorçaladı. Ve birinci yerni Vitraj öz-özünden dülber şey. Amma biz cam üstünde, men cam üstünde buzımızın qırımtatar örneklerine. O cannı men yaratmağa tırışam. Ben professional ustalıqnı hem de, ne bileyim men, öz köñlü içün men çalışam. Bek maña meraq ola, bizim qırımtatar örneklerimiz, er birisiniñ, er bir elementi özüniñ manası bar eken. Fundamente, üç köşe bu fundamentde tura ekenler.

Ayaq bastıq Qırımğa. Canköyde bir men, birinci qırımtatar tili ocası edim. Mütehassıs oqup bitirgen qırımtatar bölügini. Em metodist oldım, em dört mektepte ders berdim. Çünki ocalar yoq edi. Öyle başladıq. Geceleri men. Sağ olsun aqam, aqayım ekim olsa da, bir zaporojnıs bar edi, gecelerinen tatarlarnıñ qapılarını urıp, bizge balañıznı beriñ, milliy mektepler açacamız, yoq, biz özümüz bilmeymiz, nasıl bilmeysiz, siz qırımtatarısız, men asıl tatarlarnı rus telaf etkeni Uzbekistanda eşitmedim, Qırımğa kelip eşittim, nasıl şey bu, qırımtatar qorantalarında rusçalap etilirmi, dedim. Çoqusı analar, yazıq, bermediler balalarını. Zaimleniye kelip yazalar bizim artımızdan. Bular bizni zorladılar, sanki avtomatnen barğanımız da. Amma topladıq balalarını, doqsanıncı sene birinci milliy sınıflar Canköyde açtıq. Men Sabriye ocam desem, yoqtır öyle laf, Sabriye Üseinovna. Men dedim, Sabriye Üseinovna degülim, çünki menim babam. Üsein oca edi, bizim sülâlemiz bütün ocalar, Üsein oca babam, Qubeddin oca ağam, mına men ocam, üç qızım oca, menim qarbabam Sufyan oca, Foti Salalı, bek meşkendirsiz, onı Gülnara Bekirova pek ayta edi, Beyrut universitetinde eñ yahşı talebelerden biri edi, ana qorqıp öldi ğarı, din ocası edi, er kün meni alacaqlar, qara perdeler asıp, Til ögrete eken, din ögrete eken. Etip işte, ocalar, analar, bitalar, yalvaram sizge, tiz çökip, siz birinci tilcilersiz, ana tili deyilgen qorantada aşlana, qorantada siñlene halqqa, balağa, Halqqa qız yaratıcılığı. Pek yahşı ayttı mına bu hanım Dülberi maşşala. Canlı efir barğan yaqında, anda da ep onı oquymız, çünki babam rametli on gazetini de ala edi. Episini alamız mında, episini oquymız. Yazılın gazetlerge, oquñ balalarıñızğa torunlar olursa başkanım. Birinçiden anamdan soñ laf etmege maqalam qalmadı. Pek az bir şey aytacam. Lentalı hanımnen biz birinci kere redaktsiyada tanıştıq. O vaqıt elbette siz Mütehassıs olaraq öz zanaatınen bağlı bizge bilgiler bermek içün keldiñiz ve birinci kere anda tanıştıq. Elbette, biz ev müzey bir dostluğımız oldı ve aynı zamanda esasen biz zanaatdaş oldıq. Ve bugünki yapqan işiñiz aqiqaten pek qıyın, çünki şimdiki vaqıten matbuatnı yaşatmaq pek qıyın ve zor bir şey. Onıñ içün ilhamıñız iç sönmesin. Eliñiz qaleñiz talmasın ep devam etiñ daa güzel eserler ortağa qoymağa Allah sizge küç quvet sabır ve istek bersin ve epimizge men de bugün mında esasen yañı dünyanı temsil et olaraq bulunmaqtan ve bir qaç söz yañı dünya aqqında aytmaq ister edim çünki er vaqıt böyle cemaat arasında bulunmaq em de munevver ocalar sanatçılar ekimler bulunğan yerde bulunmaq Pek qıyın, çünki bu, esasen bizim halqımıznı tutqan inkişafı içün yardım etken şeyler olacaq. Yañı Dünya gazetası, yani eñ eski, eñ qadimiy gazetalardan biri olaraq sayıla, bu sene endi yüz yedi yaşını tolduracaq. Ve siz menden daa yahşı bilesiñiz, çünki o Qırımda doğdı. Qırımdan soñra biznen beraber Özbekistanğa sürgün etildi, anda yaşadı, anda göñül berdi bizge, ruh berdi, andaki ayatını aydınlatmağa, biz qırımtatar milleti olaraq barmız, biz inkişaf etemiz ve, elbette, Qırımğa bir kün qaytacamız, dep er bir, aman-aman, qorantalar onı dört köznen bekle edi ve o vaqıtlar yigrim biñge yaqın abuneci bar edi. Özbekistanda, siz menden daa yahşı bilesiñiz, Çünki siziñ ana-babalarıñız bu gazetalarnı yazdırıp oquy edi, sizge oquta ediler ki, tilni sevdireyik. Bugün Yañı dünya, yani Lenin bayrağı o vaqıtlar Qırımğa qayttı. Bizler, elbette, öz faaliyetimizni, öz işimizni devam etmektemiz. Amma, ne yazıq ki, bugün bu işke, yani bu işni devam etmek içün halqımız tarafından kerekli bir destek yoq desem, yanılmam. Çünki bugünki künde Yañı dünya gazetasınıñ abunecileri, meselâ, qaç sizce, sayısı? Yigirmi biñ Uzbekistanda olsa, bugün biz Qırımğa qaytıp, elhamdülillâ, çoq şükür, epimizniñ ayatı lüks desek, yañlışmaz. Er kesniñ arabası bar, evi bar. Dört saat oquy. Bizde qıyafetleri bar, amma biz inkişafı içün kerekli bir, biz tek şikâyet etmeknen yükselmeycemiz. Bugün meselâ yaşlarğa aytamız, olar laf etmeyler, bilmeyler, amma olarnıñ daa çoq qabaatı yoq, çünki bugünki nesil, daa biz uzaqqa ketmedik, daa o eski qartanalar, qarbabalar bar. Ve siz ekinci nesil, bizler üçünci nesil sayılamız ve ne yazıq ki, biz endi coyılıp ketemiz. Bu pek yazıq. Şikâyet etmeyik, elimizden kelgen areketni yapayıq. Çünki bugün Yañı Dünya gazetası er sasnı, yani Qırımda çıqan bütün mecmualar ve gazetalar arasında temiz qırımtatar tilinde çıqqan, başından soñuna qadar, mına Rima oca, Bir maqtandı e, özüniñ aqqında, amma o Yañı dünya gazetasında basılğan bir maqale oldı. Anda em qayğısı, em balalar dünyası, em gençler aqqında, bütün belli insanlar aqqında bizler aydınlatmağa tırışamız ve elimizden kelgeni, mına bugün endi aman-aman mayıs ayında ekinci yarısına, abuneciler, eminim ki, aramızda er kes bu gazetanı aladır, amma nasıl bir laf bar, bugün mında siz eşitkenlerni Eşitmegenlerge duyurım ki, onlar da bizlerge qol tutsın ve biz millet olaraq bar olayıq, devam eteyik, çünki bugün mında bulunmaq bile büyük bir şereftir, çünki bu hanlarımıznıñ toprağı, olarnıñ mında büyük meselelerni çezgen bir topraq ve diyardır, biz olarğa lâyıq olmaq kerekmiz, çünki ahirette olar bizden soracaqlar. Biz o qadar çalıştıq, areket ettik, cenkler yaptıq, bütün namını bütün dünyağa yaydıq. Amma sizler neler yaptıñız? Biz nasıl olarnıñ yüzlerine baqıp olacağımız? Onıñ içün İsmail Goslinskiyniñ lafınen de bitirmek isteyim, Bir hizmet yapmaq isteseñ, milletke eliñden kelgeninden başla. Büyük işler yapmağa mecbur degilmiz. Küçük areketler yapayıq, torunlarğa ögreteyik, gazeta yazdırayıq, milliy mekteplerde. İşte bu küçünen Birliknen bizler bar olacamız ve kene de o şanını, o namını bütün dünyağa belli etecemiz. Çoq sağ olun. küç-quvet tapa, onıñ içün ayrı teşekkürler ve Zara hanımğa ve bizlerni de davet etkenleri içün çoq sağ olunız. Size sağ olunız. Bugün, e, bugün men qısqadan bu Üsküt köyü aqqında, folklor, yani halq ağısı yaratıcılığınen bağlı olğan, ııı,

Cemaletdin ailesine, Çelebi ailesine dar olaqlı minalıqtan dozorcılar keleler, açıq orden ötken soñra yuqlama dep çekeler. Bu arada duşman keldi, artqa çekil! sesine yavaş-yavaş çekildiler, bir-biriniñ peşinde. Zaman, Sera Suleyman. Artta nice yıllar qaldı, Nice yıllar bekley daa, Hatır, göñül, demey zaman, Er yıl qoya gizli baa. Qaysı bataq, qaysı bir tağ Bizni bekley, kimse bilmey, Er kim öz yolunı aray, Er kim öz qumını eley.

Nu vot, sovetuyu vam toje zanyatsa, yesli kto-to zahoçet, s udovolstviyen mogu pokazat, provesti master-klass. Yazdıq, ayttıq, künler keçti, yüreklerde ne qaldı? Yılnıñ üç yüz altmıs beşte bir künde hatırladıq. Yarım asır bizim millet horluq çekip yaşadı, Vatanğa asret olıp, tilimizni saqladı. Dinimiz, urf-adetler, medeniyet baylığı, er şeyni bizim hatlar ğurbetlikte saqladı. Endi bizler taqdim olıp, bir künnen sıñırlandıq, buña emiyet ayırmay, ecatlarnı añlattıq.

Şo, şo ana babamı köyüne kelip, ekim olıp çalışam. Şo köyde ça, yaşağan bizim vatandaşlarımız çoq. Bizim köyümiz Acıbolat köyü, Bağçısaray rayonında yerleşken deñiz boyunda. Belkim biledirsler. Bek dülber, bek manzaralı köy. Deñiz boyunda yerleşken. Men ekim olaraq er kesge isteyim, uzaq ömür, bahtlı çaslı yaşayışlar, torunlarımıznıñ, balalarımıznıñ quvanç çeralarını körmeklerimizni isteyim ve özlerimizge, aynıqsa bizim, biz, analar, italar, ekerançıq sağlıqlarımızğa da emiyet bermege kerekmiz. Çoqça, hatya bı yılda bir kere